Allah saklasyn, wagyz-nesihat edilmän we ýa wagyz-nesihat edilse, ol wagyz-nesihady diňlemän haramlyga ulaşaýan ýagdaýdaky düşüljek dowzah gaty erbet dowzah. Allahu Teala Kur'an-ı Kerimde aýdýar. 66-njy suranyň 6-njy aýatynda A'uzu billahi mineşşeýtanirrejim. Ýa eýýuhellezine âmenû qû anfusakum we ehlikum nâra wekuduhennâsu vel hijâra. Allahu Teala heder etdirip, gorkuzyp, Haýt, baraýmaň, seresap boluň diýip, heder etdirip, tedbir alyň diýip şu aýat aýdýar. Eý imanly adamlar! Ýagny eý Allany we pygamberi tanaýan adamlar! Eý men musulman Alla ynanýan adam men diýýän adamlar! Siz özüňizi we ogul-gyzyňyzy dowzah odundan saklaň, ol oda eltmäň, ol otda adamlar bilen daşlar ýanýar diýýär. Nauzubilla. Indi şu aýda ol oda eltmäň, dowzah odundan saklaň diýdi. Näme, kyýamat bolanda ogul-gyzyň dowzah oduna barjak bolsa, gel bäri, gitme o taýda ýanýaň diýip saklap boljakmy o taýda, saklap boljak däl-ä. Bu aýat nämäni aýdýar? Şu dünýäde özüňi we nesliňi kyýamat gününe dowzaha eltmeklige sebäp boljak haram zatlardan saklaň diýýär. Kä oglanlar bolýar, aý topa pul goýýar, ata pul goýýar diýilýär, Telewizor lak görýän, kämahal metjide-de gelýä. Telewizor lak görýän, aksakal sarmykly ýaşulyň çagasam bolup çykaýa. Telewizor lak görýän, namazy Kuran okap ören oglanyň dogany jigisem bolaýa. Ana şu aýat şoňa degişli. Gel bäri, barma, haramdyr şur zat, kumar diýilýän zady, azart diýilýän zady. Allahu Teala arak bilen bile getirip, aragy içmäň, humar oýnaň, oýnamaň, pal atmaň. Ol hakykatdan-da nejislik bir pislikdir we şeýtan işidir diýip Kurany Kerimde aýdýar. Gel sen ol şeýtan işinden, Allahu Tealanyň saňa nejisdir, pisdir diýen, hapadyr diýen işinden gaýt diýip biz aýtmaly şony. Aý Eden aga diýenim Eden aga diýmeli däl görüşmeli. Bir gezek aýtdym ol eşekde ýüküm ýok ýykyldy habarym diýmeli däl ezijem aga. Şul aýatlar şu günümizde hemmämize degişli. Her birimize degişli ezijem aga. Hökman oturşýan turşýanyňda bolýa garyndaşyňda bolýa. Aý daşgyn garyndaşymlaý kän gatnaşamda agamlaý diýmeli däl sileýrahym garyndaşyň bilen gatnaşmaklyk wajyp. Allah Taala buýrup otyr Kuran Kerimde. Näme üçin gatnaş diýýär? Ýagşysy ýamanynyň ýagşy ýola gelmesine sebäp bolsun. Ýamany ýagşysyny görüp, ýagşysyndan görelde alsyn diýip diýýär gatnaş diýip. Şonuň üçin gaýrat etmeli eziz jemaat. Allah saklasyn. Ýöne günümizde onda-da bar. Näçe wagyz etseňem, eýle bol, beýle bol diýseňem diňlemän öz ýoly bilen, haram ýoly bilen bolýanlaram bar. Ýene-de biz diýdik, diýdik etmedimi, onda-da elimizi çekmeli däl. Biziň iň soňky aý diýenimiz diýsemem edenak diýip, iň soňky etmeli işimiz namazlyjygymyzy ýazmaly. Kybla bakanňa-da, ýa mesjide gelmeli, iki eliňi Allaha serip, Eý, Allahym, ana sen şonda hakyky musulman bolýaň. Aý, diýdim, diýdimem etmedi, näçe diýdimem etmedi diýip, şony ýatdan çykarsaň, seň musulmançylygyň kemçilik diýmek bolýar şo. Sen ýene-de eliňi sermeli, Eý, Allahym, pylanyň ogly pylany, ýa pylan doganym, ýa pylan jigim, ýa bile duz iýdim, töwir galdyramda töwire goşulyşdy, Allah diýemde Allah diýdi. Görgüli Alla diýip senem ýatlaýar, eý Allajan! Ýöne, asy bolýar, bilen-ä, misli Pygamber aleýhis-salatu wesselam, Eý Allahym, bular bilen deň bolma, bulary dogry ýoluňa hidaýat eýle, erbetlik bilen yslah eýle diýip, şo döwründäki azgynlar Hudaýdan dileýä, dile, diletişi, dileýşi ýaly, biz-de şu günümizde, Diýsegem etmeýän musulmandygy, men musulman diýýä, habaryndan ýok, men musulman diýip dili bilen diýip bedeni bilen kafyryň etmeýän haram işini, kafyryň ýolunda bolýan haram ýolda bolýanlygyndan habary ýok. Habary bolsady bir hili gözi ýumulýamy näme bolýa? Biz şony dilemeli. Biziň borjumyz şol. Kyýamatda sen bu dowzahdan